Lewin atumi asan de strong warning de ama Ghanaian TV stations. Mɛmma wo mmusuo ɛmfa me movie ɛnnyini wo TV so da. Adɛn nti na Lewin asan de these kind of messages de akɔma ɛyɛ the TV stations in Ghana? Gya akonnwa na memfa nsɛm no nyinaa nsom hɔ. Wɔse wɔbɛsiw ɛyɛ some of the TV stations no bi court Ɛne, ɛyɛ, deɛ ɛkeka ho, ne nsɛm no wa. Yɛbɛbɔ ne video no ama mo ahwɛ. Mɛhyɛ wo, ɛnnɛ ne deɛ ɛdi kan a nuadɔma no nso de bɛka abusuakuo yi ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a updates ne deɛ ɛbɛkɔ so wɔ social media biara no wo nsa bɛtumi aka wɔ yɛn ha sei. Yɛfrɛ me Sticky the Soup Pastor, ɛnnɛ ne deɛ ɛdi kan a sɛdeɛ mekaeɛ no nuadɔma no nso. Afei ma memfa wo mmɔ nwura Lewin ne nsɛm a ɛnnɛ ɔde bɛto dwa concerning ɛyɛ the TV stations ɛwɔ Ghana ha with copyright issues ɛne nneɛma bi a ɛkeka ho no wabɛ address the whole issues wakasa bebree nti nɛ yɛbɛbɔ ne video no ɛwɔ fidua mu a na mo nso moatumi ahwɛ na wahu deɛ ɛkɔ so a ɛnti a ama Lewin de abufuo abɛkasa biribi sei. Na ɛnkyɛeɛ ɛne Nigerian um, actress ɔsan yɛ producer yɛfrɛ no Bimbo Ademoyi ɔno ɛna ɛyɛ Ruth Kadiri ɛne eh, some of the producers ɛyɛ eh, meeting na ɔmo hu sɛ daabi some of yɛ tv stations ɛwɔ ghana ha sei no ɔmo yi ɔmo movies wɔ abere a ɔmo anim ho hwee.
that tv station in ghana i'm talking to you don't put my movie up i didn't give you the permission to. wɔ aber a wɔnntumi mmfrɛ hɔn anaasɛ yenntumi nntɛste hɔn sɛ oh ebi a yɛtɔ mo movies no na yɛayi no wɔ Ghana ha sei ntsi mfaso bi a anaasɛ right biara no yebetumi etua sika kakra ma hɔn. Hɔn nnhu biribi saa. Hɔn ayi hɔn movies no for so many years wɔ aber a hɔn nnyim ho yɛ asɛm biara no. But I'm very disappointed that a major TV station in Ghana would go on my platform, rip my content apart, and show it on TV like they have the license to do that. Kwadwo Nkansah-Lemre no nso sese saa TV stations yi a ɛyɛ wɔn wɔ Ghana ha sei no, wɔn kɔfa foreign ɛyɛ movies no a na wɔn akɔtɔ one billion, two billion na wɔn abɛyi no wɔ Ghana ha. Wɔ abira a Ghana ha yɛtwa series, yɛyɛ movies nso wɔn nyi saa movies no wɔ wɔn TV stations. Nti wɔn a wɔn strong one nsɛ wokɔ yi movie ɛwɔ yi wɔ TV station wɔ abira a wɔn wɔn mmɛtɔ mfiri wɔn hɔ a Wɔbɛtumi asi wo. Kɔteɛ kɔbɔ ne video no wɔ ɛyɛ ne nsɛm a ɔkeka ne nsɛm a ɔkan a ɛsɛ nnɛ yɛde som wɔ fidie mu. Yɛnkɔbɔ ne nsɛm no nti yɛba a wakyɛ w'adwene comment section no ase hɔ. Adɔfoɔ Midian Kojo Nkasale Wen wɔn ne wei nkɔma the whole Ghana televisions TV station a wɔn ɔman Ghana mu a ɛsa wɔn mu ɔte so nkɔma CEOs a abie TV station ama Ghana a ɛmanfoɔ hwɛ ɛsɛ Mutumi tam sika kɔ totɔ novelas fi abɔkyimaa mu beyi ne Ghana television ma amanfoɔ hwɛ. Yɛayɛ movie wɔ Ghana ha bebrebee ɛna TV series bebrebee wɔ obiara se wɔntɔ ɛnna nkyɛn afei montɔ deɛ a mofa Nigeria movies ɛna yi all the stations in Ghana. Yɛni problem na mmom mɛma ho busuo ɛmfa me movie ɛrenyi no TV so da. Abra wo ntɔeɛ. Kɔ wotumi te sika kɔtɔ abɔnten deɛ outside deɛ a ne boɔden bɛyi ne Ghana ama ɛhwɛ deɛ a. Mɛmfa me movie free ɛmfiri me YouTube channel anaa baabi a movie bi da. Mɛmfa ma wɔn musuo ɛrenyi no TV no so da na ɛba saa sɛ ɛte wa I'm telling fact sika na mɛbɔ din sɛ ɛwɔ nsiri a mɛgye times four ɛna afiri hɔ nom. sika so ɛkɔ court na wɔ sika no nti na asɛm no ɛbɛyɛ kɔnɔkɔnɔ bere a mɛtwa so na deɛ mɛyɛ atia wo no waha wo kra ani nye da adeɛfo ɛyɛ nipa bibini de mobɔtɔ mu vina ama yɛ artist ghana yɛnyɛ sika atwa foforɔ de ama mo no na ama ghanafoɔ no agye mu station no daabi motɔ motɔ outside content ɛna mo yi na mo wie amasafo na gyina movie abɛyi abrɛyɛ movie wɔ ha mo a mo ntɔ

ne mu fisɛ twɛ no a ɔbɛto sika ato no bi a twenty thousand thirty thousand na wayi no ɛyɛ ne bɔ ne bɔ ne den ti all movies na station bi akyerɛ ti station wei yi a saa na station wei yi station wei yɛ station wei yi mini problem na woyi ma no sɛ wi a mmaa nkɔtwe movie bi a mfi youtube ɛsɛ woyi ne station wɔ asoa to god yɛ sɛ sii wɔ no ɛne wɔn manager of station no ade bɛdi mu. Kɔ sika a wɔde tɔn abɔnten outside content ne boɔ den sene yɛyɛ movies wɔ Ghana ha. Yɛwɔ series, mesɛ mewɔ series mmaako mmaako mmaako mmaako more than 20. Baako biara kɛtɛ woyi baako biara wɔ station a wobɛyi more than one year ne nsi. Wommɛtɛ sika mmɛtɔ. Movie so a bɛyi ne day biara movie no motumi just within hours no mɔmɔ yɛ movie no awie. Ɛɛ no ɛno tɔ movie koraa part one and two a wɔn mma kakura motɔ baka bɛyɛ 60,000 70,000. ɛno sɛ wɔn ntumi ntɔ na mmom tete movies na yɛyɛ twam dadaada no ɛna sɛ station ghana nyinaa akɔtɔ ɛna wɔn yi the same time wɔn tɔ no two hundred series five hundred series thousand series movie bɛn na ɛtɔ hundred series two hundred series seven thousand series ɛnyɛ adwene bɔne na adwene fia how to tɔ movies hundred series two hundred series. Na na movie kɔ a stars nim kwan bɔ no, wɔamfa stars kwan mmom a, wotwa movie a stars nim a, wɔamma ka mpo, movie part one and two, within two hours no, wɔamma ka mpo, ɛnyɛ fifty thousand anaa sɛ sixty thousand. Sɛ nka stars nyinaa mpo ana mo sɛ mo wɔtɔ new movies no bi, ana ɛbɔ ka mpo twa sixty thousand, ana ebi ɛtɔ ama mo ten thousand, ten thousand, ten thousand na dodoɔ no tɔ a, kɛ bɛte ka atwa aforo. Bɛ mo mpɛ no saa. I'm talking about myself as a Wizzy Empire, Kwadwo Nkasa. Mma station bi amfa movie amfiri YouTube so akɔtwe bɛyi ne station hɔ da ka wo ntɔ agyina din movies movies movies ɛne station biara obi nto movie mfiri mu hɔ station ɛyɛ yi ɛyɛ UTV ɛne Mr Lawson Lawson TV wɔn na ɛto ato te sika to movies ɛne kɔ yɛ mu ɛyɛ series na wɔn yi wotu hia bi afasika bɛtɔ bi yɛ gana ni wɔn bɛn asɛ wɔn nso mpo a. Yɛbɛboa wo ama content series papa a woyi a ɛbɛnya viewers ama adɔfoɔ de wɔn adwuma aba na wɔbɛma wɔatotɔ ma wɔn bɔkɔɔ. Na ɛno nso na yɛ sika a, afei wode sika bɛyɛ dɛ? Yɛtwa bi de ama wo. Wontumi ntwa bi nso a, na yɛatwa na watɔ na wayi. Period. Nyame nhyira mo nyinaa. Sɛ Nigeriafoɔ de wɔn nne aba sɛ moyi na wɔsi wo kɔɔto a, sika a bɛtua, obi mmɔ ka ntwa movie two billion, three billion ɛma wo mfa credit ten cedi nkɔ nkɔto fi YouTube ɛma iru station. Wo ho nso a, ɛmmue TV station. Wɔn mu nso a ɛmɛ ti sɛ ti station dɔɔso bɛn mu ni content. Ana mo fa na ɛmɛ nsɛm fata akɔnfo ma lasɛ na me nsɛm de na egu so. Abɛ movies wa obetuma yi movies na mo adɔfo ani agye atra ho ahwɛ ɛde mo adwuma aban dabi da. Sɛ na me nsɛm de bɛgye sika duo bɛdwa ɔkɔt ɛna ehia. NCA mpanimfoɔ mo hwɛ mo hwɛ bibi na mo nyɛ ne yie na ɛmmoa nkwa no daakye. We are fighting for Ghana. Please. Nyame nhyɛ mo yɛ we love you guys.